Kamra tan-nar u wara li daqqejna l-qanpiena issa nibdew niltaqgħu mal-pirotekniċi. Kif drajtu wkoll f'dan il-programm l-ewwel persuna li nitkellmu magħha hija l-licensee hija dik il-persuna li magħha jdur kollox u hi trid iddur ma' kollox ukoll. U fil-fatt hawnhekk għandna lil Matthew Falzon li nistgħu ngħidu hekk huwa l-faktotum hawn ġew u kollox jiddependi anke mit-tmexxija tiegħu wkoll. Matthew għadek żagħżugħ, kemm ilek involut hawnhekk fil-post tan-nar? U kemm ilek licensee?
Licensee inni erba' snin u jinvolut naħseb inni xi 8 snin, 9 snin ninżel hawnhekk. L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom tal-li ġejt. Grazzi lilkom lil qajtuna. U inni erba' snin jisni licensee. Kont ninżel qabel u hekk da ma xi biċċa nar tal-art u hekk imbagħad dejjem. Jiġifieri inti bdejt minn nar tal-art. Mhux hekk bdejt nagħmel biċċa nar tal-art u hekk imbagħad niġi naqanejnhom u hekk. Imbagħad dejjem tibda tieħu interess fix-xogħol jibda jogħġbok u Bat fl-2016 libt il-wol tiegħi fuq Horace Camilleri u ħadd. Allura, allura kif kif bdejt interessa ruħek fin-nar għaliex il-festa fi ovvjament il-knisja u l-armar tagħha għandhom għandkom il-fratellanza, għandek in-nar, il-banda, x'waslek biex tintrabat man-nar inti? Nifhem, nisħabi kienu dejjem delettanti tan-nar u jiena bla ma trid u għandi nannu tiegħi kienu kol delettant u l-kuġin. Mela kif jgħidu d-dem jiġbed. Ekku, ekku, minn tar-razza. Sewwa, meta tiġi biex tqassam il-programm tan-nar? Intom il-festa tiġi f'Ottubru. L-ewwel ġimgħa f'Ottubru. Meta jkun dak il-mument li tpoġġu bilqiegħda flimkien u tgħidu isma', fadlilna sena quddiemna, irridu nagħmlu dal-programm. U intom taħdmu għal hawnhekk biss jew taħdmu għal festi oħra? Le, aħna tgħaddi l-ewwel ġimgħa ta' Ottubru, nasfu l-eliqi tagħna, nitilgħu hawnhekk u nippustjaw kollox u naħarqu l-ewwel il-faħam u żarġun ta' dwili biex ikonna l-porvli u naraw x'ħanamlu maintenance l-ewwel biċċa xogħol qabel ma naħdmu n-nar. Mbagħad infasslu laqa dejjem naraw kif ħanitqasmu naraw x'ħanamlu xogħol għal barra, ovvjament ġid tagħmel xogħol barra biex tkopri l-ispejs għall-festa tiegħek. Naraw x'għan nagħmlu xogħol festa tagħna. U eżempju jekk kummili ta' berq, jekk kummili ta' kaxxi, nibdew għaddejjem bil-lant. Kulħadd jitqassam jieħu dik il-biċċa tiegħu u niftehmu bejnietna. Eżempju kan nimlew nimlew ta' barra u li għandna l-festa. U dejjem mixjin pass pass. U tal tal il-murtali tal-festa u tal ma ta' barra b'kollox dejjem għaddejn. Bħala bħala programm kif jiżvolġi hawnhekk? il-ġimgħa tal-festa. L-imma maġranet li taħarqu fihom. Tlieta, tlieta jkun ħruġ minn niċċa, noħorġu l-vara. Mbagħad naħarqu l-Ħamis, ovvjament fil-għodijiet fit-8 fl-ofsna u fl-għaxijiet, u l-ġimgħa u s-sibt u l-ħadd. Sibt u l-ħadd.
Ovvjament il-ħarqa kbira tkun is-sibt. Tkun is-sibt bix-xow. U nar tal-art?
Nar tal-art u jkollna xow tradizzjonali, xow mortali tradizzjonali u konna l-piro mużikali mal-mużika. Tajjeb, illum il-volontarjat sar problema. Ħafna jgħidu l-ek diffiċli biex issib in-nies hawnhekk il-konkurrenza kif inhi. Nfinux ma nkunux ta' fil-weekend dak nitlaqgħu nagħmlu ma nkunux xi nies li tgħid eh, nkun dejjem dewk dawk it-tużana minn nies u hekk. Kun nitqasmu naqraw mbagħad minn Mhux kelma ħażin u xek il-gud jara ħażżaj. U ġej matul ġimgħa nkunu ħamsa ta' hekk ta' ġifieri dejjem l-istess. Nimmaġina kważi titla' kuljum hawn inti. Kuljum rabta rabta ta' kuljum. Tajjeb, Matthew, jiena nirringrazzjak aħna issa se nkomplu wkoll niltaqgħu ma' iktar pirotekniċi, però eh, se waslulkom l-ewwel feature fil-programm tagħna. L-feature li se jwaslilkom l-istorja ta' den għall-kamra tan-nar. Il-festi Maltin u n-nar huma sinonimi mal-gżira tagħna, u s-Soċjetà Filarmonika La Stella mhijiex eċċezzjoni. Fergħa oħra fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika La Stella hija l-Fergħa tan-Nar, bil-membri tagħha fil-kumpless La Stella Fireworks Factory. Din il-fergħa taħdem fuq bażi volontarja u taqa' totalment taħt id-direzzjoni tal-Kumitat Ċentrali tas-Soċjetà La Stella. Kull sena La Stella Fireworks Factory tħejji programm u spettakli pirotekniċi mill-isbaħ kemm għall-festa prinċipali tal-Madonna tar-Rużarju kif ukoll għal numru ta' festi oħra madwar Malta u Għawdex. Id-dilettanti tan-nar fi ħdan La Stella Fireworks Factory Ilhom jipprattikaw u jħejju n-nar għall-festa sa mill-bidu tas-seklu 20. Fi żminijiet oħra kienet normali illi d-dilettanti tan-nar jaħdmu n-nar tagħhom fl-għelieqi jew f'xi dura jew xi razzett. Però meta dan in-namur għan-nar qabad kull ma jmur jikber u l-liġijiet tal-pajjiż aktar ifformalizzaw ruħhom, is-soċjetà ħasset il-ħtieġa li tinvesti fi proprjetà u għalhekk tibni fabbrika tan-nar kif kien xieraq. Dan seħħ nhar it-tlettax ta' April, 1986, fejn inxtrat erbatax-il tomna art mingħand il-familja Barbara fl-inħawi magħrufa bħala Tarażżat li jiġu bejn il-Gudja u Ħal Far. Dan il-kumpless tan-nar inbena kollu kemm hu mill-istess dilettanti u soċi voluntiera tal-imsemmija soċjetà u tlesta fl-1988. fejn għall-ewwel darba kien ġie fabbrikat in-nar ad unur il-festa tal-Madonna tar-Rużarju, propju sabiex jitfakkar iċ-ċentenarju ferm importanti tal-Fratellanza tas-Santissmu Rużarju tal-Gudja, f'għeluq l-400 sena mit-twaqqif tagħhom. U dan immarka wkoll dana iċ-ċentenarju il-bini tal-kumpless tan-nar. Il-membri tal-La Stella Fireworks Factory ipparteċipaw f'numru ta' konkorsi lokali b'riżultati tajbin u sodisfaċenti kemm fin-nar tal-art kif ukoll fin-nar tal-ajru. Matul is-snin, La Stella Fireworks Factory irnexxielha tibni isem fil-qasam pirotekniku lokali permezz ta' diversi unuri, fosthom fil-Festival tan-Nar tal-Art Mekkanizzat fl-2009 u fil-Malta International Fireworks Festival kemm fl-2010 u anke fl-2011, kif ukoll b'żewġ Malta Records, wieħed fin-Nar tal-Ajru fl-2015 u 16 u ieħor fin-Nar tal-Art. illi dawn għadhom jgħoddu fis-seħħ sal-ġurnata tal-lum. Dan il-kumpless dejjem tħaddem fuq bażi volontarja mid-dilettanti tan-nar Gudjani, ir-Rużarjanti, u sa mat-twaqqif tiegħu kellu erba' lajsinsij illi mexxew dan is-sit. Dawn huma Francesco Agius, Anthony Saliba, Horace Camilleri u attwalment Matthew Falzon. Ċertament, illi s-Soċjetà tibqa' grata lejn dawn il-persuni kollha li ħadmu sabiex ipaxxu l-entużjasti tan-nar permezz tas-sagrifiċċji u x-xogħol sabiħ li jħejju. Ħidma ma taqta' xejn. Ħidma li timmarka wkoll suċċess fil-festa għad unur is-Sultana u l-Madonna tar-Rużarju.
Wara dak il-feature marbut mal-istorja tal-Kamra tan-Nar tal-Madonna tar-Rużarju fil-Gudja nkomplu u nibdew niltaqgħu ma' aktar pirotekniċi illi kważi kważi qattgħu ħajjithom hawnhekk dawn u jqattgħu ħajjithom sabiex intkom id-dilettanti tan-nar tkunu tistgħu ssegwu u titpaxxew b'dawk illi dawn id-dilettanti jaħdmu matul is-sena kollha. Le hemm staġun u x'hekk ton. L-hemm sajf, l-hemm xitwa, dejjem għaddejjin. Kif għandna ton, merħba lilek waqt il-programm pirotekniċi. Grazzi tal-li ġejtu.
Hawnhekk qegħdin naraw fetħiet u xek daw. Ftuħ tal-mortali tal lop Għax issa jienu Brian ftuħ u bera u mortali tal lop u mortali tal-kulur serna serna nafu mhux ħażin. Hawnhekk qegħdin naraw fetħa. U xek. Dina fetħa erbaħ sejjes, dan qed nipprova naqqa' tal-mortal wieħed. Meta ngħidu fetħa erbaħ sejjes, xi kollha differenti? Għaliex tkun magħmula b'mod differenti? Eh, eh, ikollok il-bara għal kull ħoss li tkun trid. Mbagħad għandek pereżempju ta' itnu bl-immużjar bil-porfli u bil-lazzijiet fejn jkun hemm bżonn. Sewwa, sewwa.
U dawn allura hawnhekk qegħdin naraw mimli Ejwa, di l-esta joqqos għal-polvlu l-bara ġewwa. Sawa, ġifiri hawnhekk qegħdin naraw id-dawra

Post li dak il-barari għawek, għajġi l-ewwel ħoss. Meta tnejdu l-porvli ġifiri it-trap l-iswed. Il-porvli, jkun hemm keskes biex inti malli jħu t-temp tagħha di taqsam u jwaddab il-baraq kif suppost fil. U allura dak li naraw flajru huwa id-dawra ta' eh, id-dawra. Eh, dak li pussja li qed tara hemmhekk dement li xogħol joħroġ sewwa jkun ippussja ġol ajru skont jasejjer. Aktar qabel kontent insaqsik, dejjem naraw il-murtali b'dan il-mod, pero meta qegħdin naraw mbagħad jiġu posti għalli b'tali mod illi ma jgħawx, sintendi. Ovvja, jiġu jridu jiġu sodi għax huwa nkemm it-taqqa tat-tir. Hekk qed naraw aħjar, hekk qed naraw aħjar, ġifieri hawnhekk qegħdin naraw il-qsim huwa fażi fażi kollha eh, differenti. U jkun għalih, pereżempju din erba' sejjes umsieli. Din erba' sejjes beraq waħedha. Ġieli jkollok ħames sejjes umsieli, jkollok mota tlieta umsiet, erba' umsiet, ħamsa umsieli. Dejjem il-fatħa tiġi ikbar minn din. Ekku, ekku, allura. Dejjem għandek ħożżajjer fuq barra. Umbad dan huwa jintela bil-porvli kif qegħdin ngħidu. Mbagħad jintela bil-porvli tagħmlu t-temp, it-timing, jintela bil-porvli jingħala, jintrabat, jinkolla ruħu, jiġu qsim għalihom differenti, kollok il-bomba ta' wara ippjanat għaliha skont it-temp tal-li tkun trid, u mbagħad tabba timmonta meta jkollok ikxol inkullat. Timmonta ġifieri din nitkellmu. Twaħħal fetħa moħra biex il-murtal jiġi. Dinja fetħa. Dik fetħa. Dinja fetħa.
Ġifieri da jrid jiġi murtal minn dawk il-kbar li mbagħad għandek daw. Dak jitlu fihom ukoll. Għaddew għalhekk jieħdu l-murtali tal-lob għax bil-lob tibda u bil-lob tispiċċa. Ekku, u timbirek alla titlab mhux ħażin biex dawn.
Iridu jiġu qabel daw.
Sewwa.
Ġifieri inti meta jaqbad jaħdem il-murtal sew jitla minn ġerkan jieħu t-tikjira tal-bera. Mbagħad jifħu dej,
tieħu dej, tieħu dej minn ġo qasmalija. Ħalli narawhom hekk, ħalli narawhom hekk. Ġifieri l-ewwel li jibdew ma daw it-tlieta. Eh, bit-tikjira qabel.
Ekku, l-ewwel. Ġo fetħa barranija. Bat tieħu dej bit-temp, dej bit-temp, dej bit-temp, dej tistenna l-daw tieħu dej. Din tistenna l-di tieħu din u mbagħad il-bomba wara. Ma lara fimtikx tajjeb.
Ħajkollok fetħa vojta. B'daw ġo fiha. Eh, pusti.
Ħadet di, ekku. Mhm. Ħadet di, ħadet di, ħadet di. U mbagħad ħan nitkellem waħda għal bħal ma tgħidu intom. Asmet jew le. Mbagħad jibdew jieħdu dawk wara xi xi. Tista' tibda taħdem minna.
Mela.
Ġimma diħa niġi. Kemm nġib daqxej licenzja. Fatti Brian xebaj isemmi għal-licenzja ta' ma nafx xinu ġej sal-axħar ta' dan il-programm jien. Ton, qed nara li trid lop biex tagħmilhom dawla li bħal modin taraw kollox jiet ippustjat pulit, waħda vej waħda, kemm kemm joħodlok ħin biex lesti murtal. Tagħmel ħin twela. Kważi kważi qas tista' tgħid lestih murtal għax inti għandek tittaħdem daw ġo din il-kamra stess. Taħdem straight tarġa tarġa. Per eżempju l-ewwel timla l-bera, mbagħad tagħmel l-immużjar, timmustruhom, tipprepara l-imsielet.
U allura dan il-perjodu li tibda iddaħħal ġol fetħa, meta huwa hemm xi żmien partikolari, eżempju hemm xi temp li jgħinek, jew xi staġun li jgħinek. Għal xogħol tal-beraq le kulur iva. Imma xogħol tal-beraq m'hemmx dan. Inti meta taqbad tippost jgħid għajt għandek tliet kwarti għar ma jmix xogħol lest. Għax għandek ix-xogħol lest ta' ġol fetħiet, kif tippostja kollox, tajt Jien ħa nagħlaq norbot u nimmonta. Ekku, ekku, aħna di hawnhekk qegħdin qegħdin naraw daw. Imma ah, jekk niftħu dan il-bib, ikun hemm ammont sabiħ ta' nar ieħor illi daw jekk alla jrid ingawdu. Inti ġeneralment biex taqgħad mur tal-wieħed titlet qasmet u bomba mill-inqas jew jew ġiex qasmet skont tal-lum. Jiġifieri jekk ikollok għajt li timmur tal titgħal ma jmija biex tinfatħa. Naħwa, naħwa. Ara kemm 30 biex. Bil-bomba, titqatta' Ton, grazzi ħafna ħadna gost nitkellmu miegħek. Pjaċir tagħna li ġejna hawnhekk magħkom. Komplu aħdmu, ħad komplu tpaxxuna. Grazzi. Dak li huwa s-sena tal-piroteknika Maltija. Aħna nkomplu minn hawnhekk ħammorru ġo kamra flimkien ma' Brian fejn hemmhekk hemm żaru ħalli naraw żaru xi qed jipprepara għal festi li ġejjin.
Ninsabu issa fil-maħzen fejn jaħdem hawnhekk il-ħabib tagħna Zaru Dalli. Nistgħu ngħidu hekk dal-maħzen diġà u xi mortali illi huma lesti biswit tagħna u l-kartun ukoll qed jiġi preparat issa minn hawn ftit ieħor Zaru jgħidilna naqra xaw jispjegalna x'inhu ma daw l-affarijiet. Sadattant Zaru qiegħed jipprepara wkoll Niċċa, min jgħidela niċċa di, u min jgħidela miċċa, kulħadd jgħidela kif irid hu. L-importanti li tagħmel xogħla sew għax fuqha jiddependi l-lob tan-nar. L-ewwel nizzar, kemm ilek hemm ċappas għax nuża kelma Maltija mal-lob tan-nar. Issu minn dejjem kont naqra dilettant hekk għax minn tal-familja. Qed tifhem. Jien naħseb mhux naqra, la qiegħed hawnhekk u ilek is-snin. Għax anka missieri kien hekk ukoll bil-kamra tan-nar, kien safe employ tar rasu. Sewwa. U hekk.
U issa tfajna naqraw hekk u kemm jitqatta sija ħina. U dejjem tagħmlu x-xogħol hawn. Prova dejjem tagħmel xi ħaġa l-aħjar. U dejjem tistennew il-festa tal-Madonna tar-Rożarju. Dik qabel kollox.
Sewwa.
Mela, hawnhekk qed naraw In-niċċa jew miċċa. X'qed tagħmel hemmhekk qed naraw ħafna biċċiet żgħar ma tagħmlu l-biċċiet hekk ara xil ħabib tiegħi Matthew isallabhom.
X'ġifieri isallabhom? Jagħmilhom daw
Ittifhem biex ikun jista' jommutom. Sawa, sawa.
Sawa. Ittifhem.
Iġifieri hawnhekk meta tgħid ħansallabhom, tfisser li ħadd tagħmel xi ħaġa tajba. Għax hemm barra, meta tgħid tħansalla fil xi ħadd, tkun iktar xi ħaġa ħażina. Issa, x'qed narawk tagħmel iktar ġifieri.
Qiegħed inqattalu din niċċa minn hawn.
Naqtagħha hekk dal-qies. Sewwa. Tifhem. Issa li tagħmlu intom hawnhekk. Ejja, imma mhux hawn nagħmlu wara di. Din nagħmluha fil-maħżel ieħor. Għandna wieħed li jkun jieħdilna ħsiebu. U minn xiex tkun magħmula di? Mit-tajjar, spaka,

Mela. Di?
Għandu toqba. Di diġà rajna l-istruttura fi programmi oħra kif ikun il-kartun, u mbagħad kif jinbena mortar wieħed fuq ieħor. Sewwa. U jidħol hawnhekk. Mbagħad dak jidħol hawnhekk u bej waħda waħda. Dax mortal, xtibta mortal. Di asma nejdula.
Asma.
Ġivir parti minn mortal. Parti minna ħed. Dejjem jimbena wieħed fuq ieħor. Għadna niftakru xi ħaġa, ġifieri.
Naħseb qed jiena u Aaron qed noqorbu naqa' mhux ħażin għal-liċenzja. Milli ma rridu nibdew liċenzja normalment. Mid-D hu minn għalija l-għoli.
U l-iktar waħda għalija lej. Lej.
Mela Aaron mid-D ħajkonna nibdew ħejja. Issa hawnhekk xaw. Daw skratax tal-Ispanjola. Diġà tqallaw x'fihom ġo fihom. Jkun fihom daqsxejn ramel żgħira taħt u takka. Mhm. Tajjeb. U hawnhekk ġo fija ma' xi ħaġa oħra. Eh, u mbagħad daw
jippustjawhom bil-bera. Mhm.
Ma' dawra ton. Dawra ton tek.
Jitfawlhom il-porvli, għandna t-tembijiet hemm, dawk it-takkiet hemm mara. Mhm. Fil-kaxxa. Sewwa.
Issa der irdu naraw x'inhu ma attakki għax dejjem insemmu attakki u għadna qatt ma rajnihom. Ġiblek it-temp minn hemm mara. Issa nuruh fl-aħħar, nuruh wara. Ndaħlu ġo fija jkollha l-porfli hekk. Eħe. Jorbtuha, nkullawha u. U daw, daw, daw skrataċ x'inhu. Issa daw skrataċ tal-bera. U jkunu timlewhom bil. Eh, Namluhom it-tappijiet.
Sana ta' tappijiet. Waħlhom it-tappijiet. Daw, daw huma tappijiet tal-plastik. Tal-plastik hija, plastik daw. Salvom fit-tiner.
Daw jinxtraw apposta. Għax illum tajjeb ngħidu illi forsi kontlarju għall-moddi għaw daqxej kum detali ċertu affarijiet tista tixtrihom mhux bħal qabel tittamel. Bil-sotu kun għodu nibormu għom jahna bidajna. Fil-fat kien hemm ħabib tiegħi li huwa wkoll midħla sew tal-piroteknika għalli dal-axħar għalli għanna ċans anka l-berqa nixtruwa minn ximkien għalli għax kiku t-tamil dawk il-beraq kolla mux ċajta. Iktar spejjes u għek iktar istifimni għallura għax il-soltu nibormu għom jahna u għek issa dawk t-ixtrijom. Muxek, mela ħan podġu kollox għaw posto għax li ktar ħagġa importanti f'kamra ta' nar hija li tħalli kollox bil-galbu u nadif. Issa, jekk inti hemm xi ħadd

Rondani jiġifieri hija dawra ta' berqa. Mela, meta għandek il-berqa u kif qegħdin taraw ippostjata waħda fej waħda u tifforma ċirku tond, mela dik jgħidulha rundana. Jien hekk insibuha.
Tgħallimna xi ħaġa oħra.
Mhix kulħadd l-istess.
U mbagħad ovvjament. Eh, mbagħad titfa' l-porfli fin-nofs. Sewwa. Tifhem.
U ddaħħal it-temp hawnhekk. Hemmhekk. Tajjeb. Pati jintrabat u. U dawn immaġina xi kaxxa jiena jkun. Tal-Ispanjola, ngħidu l-Ispanjola. Li normalment jew tkun kaxxa tal-ħruġ, jew eh, kaxxa. Eh, jew transalazzjoni, ħarqa fejn tridu. U għaw minħobb jagħmilha bil-beraq tal-kuluri u hekk eh. Tajjeb.
Jiena nirringrazzjak, aħna se nkomplu bil-programm tagħna, ħanaddu għal feature li jmiss, però tajjeb ngħidu l-ħabib tagħna Għadda mill-eżami mija fil-mija x'qabel beda kien eċitat ħafna. Eh, Għalilna li disa tkun ħaġa impossibbli għalih imma mela jien naħseb iktar diffiċli li jiena waru nġibu l-liċenzja milli inti tagħmel l-intervista. Grazzi mill-qalb. Grazzi, thank you very much.
eh, u proset. Grazzi. Programm.

Wara dak il-feature marbut mal-preparamenti li l-pirotekniċi f'din il-kamra, f'dan il-kumpless tan-nar, jamlu ftit jiem qabel il-festa tal-Madonna tar-Rużarju, inkomplu nitkellmu Ma aktar pirotekniċi li nsibuhom hawnhekk għal kwiet, trankwillità, xi kultant nisimgħu ħoss ta' ajruplan tiela' u ieħor nieżel, però ġo dawn il-kmamar issib pirotekniċi li kif għedtilkom jaħdmu waħedhom għal hena u x'hekk Horis, kif aħna Horis, merħba lilek. Hawnhekk inqattgħu l-ħin liberu tagħna aħna wara l-ġurnuta tax-xogħol, il-biċċa l-kbira, il-ġimgħa kollha għall-kamra tan-nur b'xi naqa' ġlied mal-mara jew ma' tal-familja, Għax dejjem isibu n-nuqqas tagħna u dejjem ma għamiltlix dik u ma għamiltlix l-oħra, imma s-serenità li nsibu hawnhekk ma nsibuha mkien iżjed. Aħna jien u Brian, jien u Brian għamilna sajf sħiħ nduru t-tmamar tan-nar u kważi dik li tiddomina. Il-ħemda, it-trankwillità u rrid ngħid il-paċi li jkun hawn għaliex dawk illi jaħsbu li f'kamra tan-nar hemm il-periklu għaliex qegħdin f'kamra tan-nar. Però. U x'inhu ngħoddu, Ekku, però dik li għana li s-sib hawnhekk nasal biex ngħidha ma s-sibha mkien iktar. Ekku, ekku, ekku.
Diment li tkun tim tajjeb. X'qed tagħmel hawnhekk, Horis? Hawnhekk għandna naqa' bukketti tal-kulur tal-kaxxi infurnali qed nagħlquhom biex forsi kieku bambin irid jekk jibqgħu għaddejjin kif inhuma l-affarijiet ikollna naqa' x'naħarqu għall-festa u mbagħad li ma jinħaraqx jibqa' għas-sena d-dieħla jew għal meta du. Imma nippreparaw naqa' biex ikollna xi ħaġa ppreparata għall-festa. Imma meta qed ngħidu bukketti, Forsi tfissrilna tal-kaxxa infernali da d-dwoketti, għagġa l-kaxxa infernali, u tal-kuluri, ma. Il-kuluri ġifiri, għaw. Ejja, daw tal-kuluri, ejja. U daw dejjem bħal ma huma l-oħrajn bid-daqs qed nassumi. U mhux hekk, daw ta' tlieta, u għax imbagħad ikunu jagħmlu tal-erba' u tal-ħamsa u hekk. Imma daw ta' tlieta. U kull xi kulur partikolari qed tagħmel. Eh, daw il-vjola l għandi fidejja. Il-vjola. U jgħid nitfalhom naqa' ċentru isfar ġabihom. Mbagħad titfalhom it-temp. Jew iva għand tembijiet għax aħna għandna naqa' sistema li t-tembijiet nagħmluhom il-kargati wkoll tal-kaxxi infernali għax ma tarax dak in-naqa' xogħol tiela minn taħt hekk. Jista'
Ġifieri dak in-nar li naraw tiela, dak ikun it-temp jgħid jieħu ftit ftit. Issa Hawn min jagħmel ngħidulu aħna n-niċċa tal-għads għall-kaxxi infernali, imma aħna nieħdu naqa' xogħol iżjed u nagħmlu tenbijiet ikkargati. Jiġifieri x-xogħol jieħdilna naqa' xogħol iżjed, imma waqt li tinħeraq ix-xogħol tapprezzah ukoll ta' dak li tkun għamilt. U jagħmel differenza wkoll għas-sempliċi raġuni li peress li intom il-festa ma tiġix fis-sajf u allura tiġi f'Ottubru, It-temp ikun il-ġurnata tkun diġà qed tidlem allura dak huwa dak li jagħmel ix-xogħol jidher tila minn isfel. Ekku, ekku, jiġifieri aħna anke meta niħarqu l-kaxxa tal-ħruġ, normalment it-temp ikun bada jdallam allura jagħmlu ambjent huma u tilgħin minn ġall-kanni tal-kaxxi infernali. Prosit Horis, aħna ħa naħalluk tfellel issa, hux hekk jgħidu? Ekku, ekku. Qed nitgħallmu, jien u Brian qegħdin nitgħallmu ta' veras. Għamilna sajf sħiħ induru l-kmamar tan-nar u tapprezza x-xogħol li intkom tieħdu sabiex fl-aħħar mill-aħħar aħna nitpaxxew b'dak kollu li tagħmlu intom. Horace, grazzi ħafna. Nawgurawlek aktar ħidma, aktar trankwillità u aktar xogħol f'din il-kamra tan-nar. Grazzi lilkom.
Flimkien ma' Horace ħa nħalluh jaħdem fil-kwiet, qed Issa ħa nmeddu daqsxejn idejna aħna ta' wkoll ħalli naraw l-esperjenza ta' Horace flimkien ma' dawn il-pirotekniċi nkunu nistgħu naqsmuha wkoll magħkom it-telespettaturi tagħna. Inkomplu bil-programm Pirotekniċi.
U wasalna għal l-intervista li tlaqqagħna mal-anzjan, nistgħu ngħidu hekk, waħda mill-intervisti li verament nieħu pjaċir nagħmel. U llum kif qed taraw f'idi jiena rnexxieli ngħabbi kif jgħidu l-Maltin, il għaliex għandi daqsxejn ta' Spanjola f'idi żul minn hemm. U miegħi għandi lil Ġanni li nistgħu ngħidu hekk, Delettant sew tal-Espanjoli, hawnhekk għandu naqra mhux ħażin għal kaxxa u ħdejh ukoll hawnhekk x'għandek ġan? Il-porfli. Il-porfli tiri. Mela hawnhekk għandna daqsxejn il-porfli ġol barmi. Mela, l-ewwel net kemm ilek involut fil-kamra tan-nar? Minn meta kont żgħir kont immur ma' missieri ndellek il-kartella l-lottu, illum ħelliena, portieri kienu jagħmlu r-ridieden. Jiġifieri hawnhekk għal darb'oħra qegħdin naraw illi l-missier influwenza l-iben. Tidher li li ġo dil-kamra tan-nar di. Le, dik hawn ħafna li.
Ma teżistix kienet. Kienu qabel kienu jaħdmu ċork mumar hekk. Kienu konu ċertu jieti jgħidulu lieli, jiġi t-siju ta' Horis, forsi Sawa, sawa. tufu, kien jagħmel nur tal-art, u kien juqgħod jirbutlu, u jien nkulla u missiru jdallek għal-funtin ma jitħux in-nar. Ek, xi kemm kellek età dak iż-żmien? Kan kalli kont naħrab illum biss, seħsib tmien snin. U ma kienet tgħidlu xejn ommok il-missierek. Biex tagħmel li naħrab il mid-dor u mur fejn missieri kont.

Jkun hawn il-lejl se jiġbru meta qatta'. Tiġi minn filgħodu. Ah. Nitlaq id-dar u nerġa' niġi. Mhux hekk.
U fimni hawnhekk eh, mawx wisq bot mill-gudja ġifieri. Però dejjem issib xi ħadd tiklift. Da, nsuq. Eh. Issuq inti wkoll, mela iktar ħafif mm. biex tiġi hawnhekk. Hemm xi festa li tibqa' tiftakar hekk tgħid isma' dil-festa ġenninna l-Malta jew għamilna ħoss Jew ġew ħafna nies għaliha. Għandek tifkiriet kbar. Il-festa qomet kemm ilna bnejna l-kamra tan-nar. Sewwa. Kibret il-festa.
Kemm ilna ltqajna l-gajta. Kibret. Qabel kien ikun hemm xi ħaġa żgħira iktar. Jgħidu l-użuri kien jixtru xi kaxxa u hekk. Ma kellniex fejn neħdmu. Imma di sabiħa, ha? Di trid tagħtuha attenzjoni. Jiġu jgħidu l-użarju. Wara l-Madonna u. U waqt l-illużorju kien jieqaf in-nar. Jieqaf. Imma u kienx jkun għawdu kun norpa mid-din namlu s-surqek dal-ħabtiet. Ġifiri tajjeb najdu illi għal min jikkritika lil daw in-nies tal-festa, speċjalment il-pirotekniċi wkoll, dawn huma nies illi mhux biss huma dilettanti tan-nar, imma huma devoti kbar tal-Madonna, f'dal-każ tal-Madonna tar-Rożarju, u li kieku ma tkunx l-imħabba lejn il-Madonna u lejn il-festa żgur li ma tiġix tqatta' ġranet bħalma qed jagħmel Ġanni. L-aħħar, fl-aħħar nett, Ġan, xtaqtek tispjegalna naqra x'qed tagħmel. Qed tmur tittiri l-kaxxa. Issa, meta tgħid qed tittiri għax aħna ħafna mit-telespettaturi tagħna ma jkunux jifhmu daqshekk, spjegalna naqra x'qed tagħmel. X'għandek ħdejk, l-ewwel nett? Din Spanjola li tfarrettejt. Nalaqa, nirbuta, u mbagħad nikkumlikaw biex titla' kaxxa. U titla' kaxxa, ġifieri probabbli din ħad tkun qiegħda jew f'xi bidu ta' Marċ, jew fl-aħħar ta' Marċ, jew ħerġa l-Madonna, jew dieħla. Insomma, affarijiet ta' bħal dawk. Tajjeb, tajjeb.
Il-qofol nistgħu ngħidu hekk. Din li għandi f'idejja tinħala bil-lejla x'tat-tatanjum. Sawa.
Tat-tatanjum, mhix bajda. Issa, u mbagħad dak il-porf li għalfejn qiegħed hemm. Biex jitgħallem.
U timla hemm ġew. Nitfew hawnhekk hawn. Eħa.
Nagħmlu hekk hawn.
U torbot. Nirtu hekk.
Jiena da x-xogħol tal-ispak fejn jidħol in-nar jien meraviljani. Kulħadd għandu sena kif jorbot. U naħseb qed tindunaw ukoll intom x'paċenzja mm. trid biex tagħmel il-lob tan-nar. Dedikazzjoni kbira. Jiġu mal-mazz. Sawa, il-mazz huwa da. Do, do, ta' 25.
Mela l-ewwel kellna Spanjola, u issa għandna mat Spanjoli. Ah, wara. Ovvjament, mbagħad għana għandu niċċa u xek. U tarma waħda wara l-oħra. Ġo kannizar. ċer kannizar tlieta. Tajjeb wis. Mela ġan jena nirringrazzjak. Nawguralek ħafna iktar omor, ħat kompli tagħmel ħafna iktar kaxxi Spanjoli. Issa spiċċet mix-xogħol.
U mela sewwa tagħmel, il-bambin miegħek. Nakum ukollu.
Jalla tgħaddi din marda forsi naħarqu naħarqu. U mhux hekk.
Tħarisna l-new. Nittamaw, ħalli nerġgħu niġu. Law tħarisna minna minn din marda? Ħanerġgħu niġu għan normal. Grazzi.
Mela aħna minna ħatana ħanaddu għal fiċel li jmiss fej sa naraw il-ħruq tan-nar li jkun hawnhekk fil-festa tal-Madonna tar-Rożarju fil-Gudja.

Pirotekniku ieħor hawn mill-Gudja li ilu kif qalilna 21 sena żgur hawnhekk din il-kamra tan-nar huwa Rokku Barbara. Ġifieri Rokku huwa enċiklopedija oħra ta' informazzjoni fejn għandha x'taqsam din il-kamra tan-nar. Rok, Kif bdejt titla' law fuq inti?
Qabel kien kien bida jkun jitla' jitla' l-post, kont niġi hawn. Jiġifieri hawn tiftakru tiela' int? Ejja, ejja, ejja.
U noqbad il-ħarja li biex Biex biex biex naħdem. biex taħdem. Missieri Issa, missieri kien dilettant ukoll. eh, mela ħija, U bħal bħal ma hu l-missier ħareġ l-iben. Issa kif tiftakarha Il-festa tal-Madonna tar-Rożarju inti kif rajtha tinbidel u tikber? Minn sena għal sena dejjem tinbidel kienet. Jien niftakarha kont għadni żgħir. Ftit kien hawn jiġifieri nar tal-artu hekk. Jien ħaqqtu n-nar tal-art jien ħaraq wara l-iskola. Ftit żgħir. Però issa l-affarijiet dejjem jikbru u jiżdiedu. Xtaqt nistaqsi, kattilna għaliex naħseb inti tista' tgħidilna ħafna iktar. U din aħobb nistaqsiha 'l dawk in-nies li jkunu jiftakru l-post tan-nartiela. Nimmaġina l-ewwel darba li ġejtu hawnhekk. Ħlief raba' u blat bħalma hawn hawnhekk, naħseb ma tiftakarx. Tirrakkuntalna naqra l-proċess hekk, is-sagrifiċċji li saru biex inbena dal-post tan-nar?
Kulħadd kienu bil-manifatturi. Daqqa nġibu xi vjed ġebel hemm daqqa tnaqqas karsu minn hemm. U tien. Dejjem tiddobba. Niddobba u tien.
U tala x'embrikalla u kmamar mhux ħażin madwarna, post għan-nar sabiħ. Hemm xi nies li tiftakar forsi llum m'għadhomx magħna li tgħid isma' jiena ma' daw tlajt, ma' daw ħadt il-magħmudija. Il-biċċa il-biċċa l-kbira niftakar xi erba' ma jisom ma baqgħux jitilgħu.
Allora iktar missierek u xejn. Eh? L-iktar missierek mela. La missieri fi żmien ilu ħafna li qataw in-nar Tajjeb, jiena nirringrazzjak. Inti qalu li l-involuzzawa fil-nar tal-art. Nar tal-art. Il-ħarqa tagħkom issir dejjem lejlet il-festa. Kemm qegħdin nies taħdmu fin-Natalat? Ġieli, ma bidinx ħafna ma din kalkolazzjoni ta' sitta sena. U jgħid jgħin li. U mhux hekk.
Grazzi ħafna Rok, nawguralek. Għanamlu hekk għax issa hekk nistgħu nagħmlu. Aħna nkomplu bil-programm pirotekniċi, nkomplu niltaqgħu ma' aktar pirotekniċi hawnhekk fil-Kamra tan-Nar tas-Soċjetà Filarmonika l-Estella jew aħjar tal-Festa tal-Madonna tar-Rożarju.
Grazzi Brian, ġejt in-naħa l-oħra tal-kamra, ma ġembi aktar pirotekniċi li jaħdmu n-nar tal-art. Għanna mana lil Joswell Paris u lil Manuel Belija. Ħanejdom darba u musta nerġżar dan nerġa' nipprova ngħidhom għax l-ismijiet imbirek alla kif aħna Joswell merħba waqt il-programm tagħna. Mhux ħażin. Grazzi tal-li ġejtu post n-nar tagħna. Pjaċir tagħna qed nieħdu gost induru hawnhekk magħkom għandkom ħafna xogħol Tajjeb li wieħed irid jara wkoll għaw zamma tajba ħafna f'din il-kamra. Ejja, il-kamra hija waħda kbira biex iż-żomma titinnis. Nazzar danejt hija waħda mill-kbar. Waħda mill-kbar, waħda mill-kbar.
Inna diħlin, u diħlin mhux ħażin. Ġozwel, inti tiħsib dak li huwa nar tal-artu xek? Eżatt, jiena ma' sħabi,
Nieħdu ħsieb il-ħarqa tan-nar tal-art kemm f'tar-Rużarju, sena jew sena le f'Santa Marija u li jkollna għal barra wkoll. Issa dak li allura taħarqu f'Santa Marija jkun differenti qed nassumi minn tar-Rużarju, hux hekk? Skont il-budget li jtuna ta' Santa Marija li jkunu jixtiequ huma. Ekku, kemm itukom taħarqu? Naħarqu, eżatt.
U mbagħad però l-ħarqa l-kbira tkun. Il-ħarqa l-kbira dejjem tkun lejlet tar-Rużarju. Irrid ngħid illi l-festa tal-Madonna tar-Rużarju wkoll, anke wkoll il-festi tal-Gudje huma sinonimi ħafna ma' dak li huwa ħruq tal-Logħob tan-Nar tal-Art, kif insibuh aktar bħala ċ-Ċikċifogu. Minn fejn bdiet din id-drawwa li l-Gudje jiġbed ammont ta' nies hekk lejn in-Nar tal-Art? Jiena milli niftakar jiena, qisu minn ninety, ninety one, qabdu jidhru l-ewwel rdieden, Universals, Mbagħad bdew ġejjin il-ktajjen, ingranaġġi. Qisu minn najt islaw li. U x-xogħol tiegħek allura fiex ikun jikkonsisti? Efimni, eh, aħna qegħdin grupp, għandna wieħed li jkarga l-fontana u biex tibqa' dejjem jgħid waħda. Mbagħad eh, Għan-nhar sieħbi Larry jikkarga l-gass, jiena nimmorsjah u mbagħad ninqasmu kollha fuq l-irdiden tagħna. Aħna wkoll kull min għandu reddiena huwa liċenzjat ukoll ħalli ħadd ma jbati u ħadd jagħmel tiegħu u min jibqa' lejl aħħar ninaqdu kollha f'daqqa.
Ekku, ekku. Bħala tim wieħed.
Riżultat ta' tim wieħed. Ħanaddi għand sieħbek Leli jien. Manuel Fakkarni l-kunjom? Belli. U iwa, l-inqas minn erba' affarijiet. Ma ftakarx il-kunjom, mhux kunjom sinonimu daqshekk. Manuel, inti x-xogħol tiegħek f'din il-kamra tan-nar tal-art ukoll, hux? Eżatt.
Eh, kif tgħaddi l-festa eh, nagħmlu qisu dak ix-xahar innatfu hekk. U mbagħad nagħmlu laqgħa tan-nar tal-art ħankunu nafu minn għandu interess li jerġa' jarma s-sena d-dieħla. biex tkun taf kemm għandek bżonn brim u kargar ta' fontani, u mbagħad tibda ngħidu l-licensee biex jibda jiżninna u jħaltinna xi kuluri, tipprova tlaqqat il-kuluri kollha biex il-ħarqa tvarjaħħa. U kif nibdew nikkargaw il-gas u nimmursjawh u jkollna l-fontana lesta naqbdu nikkapuċċjawha, Kif jaqbad dieħel iż-żmien naqbdu nwaħħlu l-gass u nikkumlikawh mal-frejms. U hawnhekk hawn drawwa eżempju li kull festa toħroġ biċċa ġdida. Il-biċċa l-kbira mhux dejjem, imma l-biċċa l-kbira dejjem ikun hemm biċċtej ġodda. U qed nassumi li dawn tippjantahom, tħażżuhom fuq fuq karta għal għaliex ma tistax. Eżatt, eżatt, tibda from scratch. Taqbad u tivvinta.
Le, le, tibda from scratch u mbagħad ikollok programm tara naqaf. Kif u x'fattaq ħa taħdem il-biċċa tax-xogħol, parir ma' ieħor u timxi minn hemm. Qabel nagħlaq magħkom intkom it-tnejn taħdmu n-nar tal-art u qed nassumi t-tnejn li intom taħarqu n-nar tal-art. Kif jiġi magħżul il-bniedem, eżempju inti taħraq tiegħek u Joswa li jaħraq tiegħu u l-grupp li ieħor hekk jew inkella. Il-biċċa kbira kull individwu jkollu reddiena jaħraqha hu għax fil-verità dik il-frott. tas-sena ħidma li taħraq xogħlok fl-aħħar. Ekku. U wkoll jekk naraw żgħażagħ żgħar interessati narawhom li resqil lejna, intuhom dik l-istartjatura, intuhom reddina jaħarquha biex. Dik tkun kollox. Tkun kollox biex kif kif għamlu li li fl-moddi u koll. Ġifiri b'dak il-moment inti ġibdu klaw. Ġibduni, minn dejjem kienet ġofija ma Mhux qed ngħidlek tal-ajru ma nħobbux għax inħobbu wkoll, imma tal-art nħossha l-linja tiegħi. Allura Joswell u anke wkoll Manuel intkom it-tnejn itkunu bil-lasta f'idejkom u meta iddur dawra tajba ħalli għalikom biex flimkien mal-partitarji tagħkom tieħdu gost. Ekku. Ħadd gost nitkellem dak li huwa nar tal-art għaliex in-nar tal-art ukoll tkun iċ-ċirasa fuq il-kejk ta' dak li jkun lejlet il-festa għaliex Lejlet il-festa huwa sinonimu, jibda bl-ispettaklu tal-logħob tan-nar tal-ajru u mbagħad jagħlaq bl-ispettaklu ta' dak li huwa logħob tan-nar tal-art. Minn hawnhekk inkomplu l-programm pirotekniċi.
Waqt il wieħed jitla u l-ħor jinżel qiegħed nirreferi għall-ajruplani. Hawnhekk għandna l-ħabib tagħna Christopher Farrugia li f'dal-każ għadu kemm jitla minn ġol-bir. Il għaliex Christopher huwa inkarigat nistgħu ngħidu hekk mill-maintenance hawnhekk ta' dana il-post tan-nar u jagħti daqqatit kull fejn ikun hemm bżonn. Naħseb illi kull min għandu post tan-nar u jsibu nisbħal Christopher għandu jħossu fortunata lix jekk ma żżommx il-post tan-nar tajjeb, ċertament li eh, ma jkollokx moħħok mistrieħ li kollox qiegħed jaħdem sewwa fuq ir-rubini. Mela, Christopher, kemm ilek tiġi għaw fuq inti? Issa jiġi xi sentej. Ngħinhom għal ta' tappiet u hekk u maintenance u fejn hemm bżonn. U x'waslek biex tiġi hawnhekk? Minn dajjem kont dilettant u dan u nar joġobni. Issa, unek kif għatta dek kem tjela minn ġol biex, qed tagħmel palissa. Qed indur naqra, għax issa ġejja xita, U din dun naqqa biex iżomm. Kolkom naqra rezerva ta' ilma, mux ħażin. Għandkom il-kamra tan nar mizmum ma tajjeb, nimmaġina tibjida friska dejjem, ma tajjeb. Mux jew waħda jew, għaxinu. Wara xogħol niġi jew, għaw ħafna nis involuti. Mux hekk.
U fej qobdu naħdem. U xi tfisser għalek il-Madonna tar-Rożarju? Ħafna.
Tajjeb.
Mela Krist, ħalli ma ntilfik, xaħna nkomplu bil-programm tagħna, però issa ħanaraw naqra lil Kristu x'jekk. Mm. in action kif jgħidu, nieżel ġol-bir biex ikompli bix-xogħol li qiegħed jagħmel hawnhekk. Inħalli f'idejk, jiena ħa noqgħod hawnhekk nittawallek, ikun hemm bżonn xi daqqa ti tgħidli, ħalli kemm jista' jkun ix-xogħol jimxi ħarir. U mela Christopher niżel ikompli t-tindif fil-bir, ta' la ħarba, il għaliex li kieku Majtul u sħabu ma kienx jitla' minn hemm isfel u aħna xorta dehrilna li kellna nitkellmu miegħu għaliex ovvjament nies bħal dawn huma importanti ħafna.

Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Għadkom kif segwejtu hemmhekk filmati tal-purċissjoni sabiħa li kull l-ewwel ħadd Ottubru toħroġ fil-Gudja. Irrid ngħid li ħadna pjaċir għal darbora. Eh? Inti ħadli għalik dil-parti tkun qed il-Gudjana hawnna ta' vera u llum. Iva.
Ifimni, kolli ngħidha meta tkun oġġett kompluta u sabiħa ngħidu li għandna mejda kon ċelebrata u solenni. Ekku, ekku, solenni ta' eh? solenni ta' kbira kellna llum. Għandna l-pizza u l-pastizzi u s-sandwiches u l-ħobs. Nistgħu ngħidu u l-birra, ġifieri. Brian, irridu nirringrazzjaw lis-Soċjetà Filarmonika La Stella, l-President tagħha, Michel Mifsud, flimkien mal-Kumitat kollu tiegħu tal-laqa sabiħa li tawna. Ekku, ekku. Laqawna mill-gazin, laqawna wkoll fil-kamra ta' nar, u allura rrid nirringrazzja lil Matthew li huwa licensee flimkien u mal-pirotekniċi kollha illi jaħdmu n-nar. Rajna wkoll ammont sabiħ ta' nies li faqda waħda jaħdmu għal għan wieħed sabiex il-festa tal-Madonna ta' Rosario tkompli tikber Jena ma kellix dubju li dal-program kien se joħroġ tajjeb, imma nista' ngħid li issa li wasalna fit tmiemu ħa joħroġ program u ħareġ program prim il għaliex eh, ħadu ħsiebna, organizzaw kollox kif suppost, tellawna l-bnadar, nistgħu ngħidu hekk li ħadmu ħafna għalih dal-programm. Organizzazzjoni tajba.
U sa ċertu punt jien għandi nistanej ċertu ammirazzjoni lejn dis-soċjetà wkoll li għaliex eh, nistanejt li kienu f'daw li anka li nikbilhom l-innu tal-Madonna tar-Rożarju li jindaq kemm fil-Knisja kif ukoll barra. Ġifieri Nistgħu ngħidu hekk li kien pjaċir doppju wkoll li nieħdu sehem u nagħmlu dal-programm. Tħobb iddoqq mela inti ma' din. L-iktar li ma ndoqq iktar nikdbu. Eh, ma somma, eh, daqqajt il-qambina kif wasal. Ejwa, ejwa, ejwa, ejwa, ejwa.
X'issa mela ta' sagristan. Issa nerġgħu ndoqqu.
Issa fil-każ inti mur doqqa jien ħanibqa' hawnhekk. Nagħmlu hekk.
X'nagħmlu ntemmu Brian? Intemmu.
Naf li eh, minnaħa ta' Matthew rridu nirringrazzjaw ukoll li huwa l-license Għalikom tal-li ġejtu zzuruna għek. Għara xanna.
Kompluta ta' fjera l-lum, eh? Ejwa, ejja, jinet, għed inti, kon ċelebrata. Ekku. B'apprezzament program.
Program televiziv pirotekniċi. Illum l-ewel ta' settembru 2020 fej oġobkom iż-żuru s-Soċjetà Filarmonika La Stella tal-Gudja. Aħna apprezzajna ferm, naħseb ħaqqom applaws daw is-senjuri stess u xejn. Grazzi għax illum.
Nistgħu ngħidu li ħammorru lej id-dar, bżaqna mimlija u bidejna wkoll. Żgur, aħna ngħidlek, issa issa inti ta' kull ġimgħa eh, sirt tmur id-dar zaqqak mimlija. Ekku, jiena l-mara.
M'għandekx il-għalli.
Ġifieri, ma tantx qed ibati. Żgur illi rridu nirringrazzjaw lill-crew tekniku tagħna, grazzi lil Dylan Caruana talli għal ġimgħa oħra kien qiegħed magħna jiġri fil-kmamar tan-nar. Nirringrazzjawh minn hawnhekk qed jagħmel biċċa xogħol tajjeb. Fl-aħħar qed jidra ta' fl-aħħar qed jidra. Grazzi wkoll lil Jeremy Gerada li qed jagħmel dak li hu muntaġġ, muntaġġ tajjeb ħafna li fl-aħħar mill-aħħar il-prodott li namlu aħna jaqdu Jeremy bil-ħila tiegħu. Dejla serraħ rasek ħanħallulek xi ħaġa u koll ġifieri toqgħodx tinkwieta. Aħna minnaħat għana ser intemmu hawnhekk il-programm pirotekniċi mill-ġdid mill-lokalità tal-Gudja għall-aħħar darba llum il-Gudja sabiex jekk alla jrid il-ġimgħa d Però il-ġimgħa d ta' umma telespettaturi tagħna l-darba oħra. Qegħdin noqorbu sew issa lejn. Lejt mim. Sabiex il-ġimgħa d-dieħla nwaslulkom programm ieħor pirotekniċi fid-djar tagħkom. Grazzi li segwejtuna, Appuntament għall-ġimgħa d-dieħla.